שלום עליכם טייערע אידן, איך געפין מיך יעצט אין א שטעטל זוואלע, וואס דאס געפינט זיך אין האלאנד, זייער א שיינע שטעטל, און דארט געפינט זיך א שול וואס איז אפאר הונדערט יאר אלט, דאכט זיך דרײַ הונדערט יאר אלט צו מער, איך בין עס געגאנגען באזוכן, איך האב דעמאלטס געמאכט אן ארטיקל פאר די בלאט, ס'איז זייער א שיינע שול, זייער א שיינע שול. אינדערווייניג אין די שול האט מיך דער גאב ד אפגעווארט און האט מיך מסביר געווען ווי שטארק ס'טוט אים וויי אז אידן קומען נישט באזוכן ס'דא פול מיט שולן אלטע שולן וואס זענען הונדערטער יארן אלט אין שטעטלעך און דערפלעך ארום זוואלע אידן האבן דא געוואוינט און מ'האט געבויט שולן און קיינער קומט נישט ס'איז א מורא'דיגע ווייטאג קאפאנען ערשטע זאך האב איך מיר צוגעשטעלט צום מעמד האט מיר קיינער נישט אפגעשטעלט בין איך געגאנגען נאכדעם האב איך געלערנט א אידיש ווארט מקום שתפללי אבותיך ווייסט שוין מיינע עלטערן האבן זיך דארט געדרייט אבער. זיכער גדולי ישראל, זייער א שיינער סיל, זייער אלט אבער זייער שיין וועל פריזערווד ווי מ'זאגט. און נאכדעם ארויס אויפן גאס האב איך געזעהן די טויער פון די שטאט, היינט וואוינט מען פון ביידע זייטן פון די טויער אבער אמאל האט זיך דא געענדיגט די שטאט, א גרויסן טויער, א פעסטונג, ס'דא וואס זאגן אז ס'שטייט נאך פון די רוימערס צייטן, א כ'גלייב נישט, קאפאנעם. כ'האב מחליט געווען איך גיי אריין און די עיקר סיבה איז געוועזן כ'האב געזען די סיין וואס שטייט אופען, אופען מיינט אז מ'גייט אריין באזוכן, ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט צו באזוכן אזא קעסל ווייל ווייסט איך ס'דערמאנט אלע דמיונות פון אלס קינד פון אלע מעשה ביכלעך, און מיר האבן באטראכט די קאנאן וואס איז געוועזן דא, ס'ליגט נאך פון יענע צייטן, און שוין, אונז האבן אנגעהויבן ארויפצוגיין, ס'איז געווען זייער שמאלע טרעפן, זייער שרעקעדיג, איר וועט באלד זען ווי שטארק איך האב מורא געהאט ארויפצוגיין ווייל איך האב א פראבלעם מיט הייטס. און וואס העכער מען איז געגאנגען אלץ מער שרעקעדיג איז עס געווארן. קאפאנעם, דא קענט עטס באטראכטן אביסל אויף מיין פנים. קאפאנעם, זעמיר געגאנגען העכער און העכער און העכער, ביז אונז זעמיר אנגעקומען צו א אינטערעסאנטע קהלה וואס מען פלעגט איינשפארן פארברעכערס. מען האט מיך איינגעשפארט פאר א מינוט, אבער נאכן זיך איינבעטן האט מען מיך ארויסגעלאזט פריי. דערנאך האב איך ווייטער שפאצירט אין די קעסל, געזען פארשידענע אינטערעסאנטע זאכן. דאס איז געווען די אפאזיט הויז פון דעם באראן וואס האט געוואוינט דארט, און אזוי זענען מיר געגאנגען נאך העכער, ביז מיר זענען אנגעקומען צו די גרויסע צימער וואו דער באראן האט אויפגענומען זיינע געסט, איך האב מיך אוועקגעזעצט אויף זיין בענקל און לקח דעם האט מען מיך איינגעשפארט אין תפיסה, איך בין דארט געווען איינגעשפארט פאר ממש אפאר סעקאנדס, איך האב מיך געבעטן, מען האט מיך ארויסגעלאזט, און פארשטייט זיך נאכדעם איז געווארן זייער גוט און נאכגעווען א גאנצע שלומערליי פסח דא, על הכפלים, ס'איז געווען זייער אינטערעסאנטע עקספיריענס.

און יעצט גיי איך ארויס און גיי זינגען חסדי השם כי לא תמני עוד מעט קען גיין ווייטער מיט די טרעפן אראפ סטעפס זע קצת יא ס'איז אביסעלע שרעקעדיג אבער צו געלעבן יא האפנטליך אויב מ'הערט עטס נישט מער פון מיר זאלט עטס וויסן אז די באראן האט מיך איינגעשפארט דא און איך בין געבליבן דא פאר אייביג ביז מ'האט מיך אויסגעלייזט.